keini lalpa lo kal thleng a nunga lo la awm reng ate hian muhil tawh te chu kan leh khal tawp lo vang ti hi lalpa ngei chu au thawm nen vantir koh chung nu ber aw nen pathian tawh te rawt ri nen van atangin a lo chhuk dawn si a tin hrista thi tawh te chu an tho hmasa ang a Chumi hnuah chuan keini nung a lo la awm renga te hi boruakah Lalpa hmuak turin anmahni rualin chhum zinga te khian lak chho in kan awm ang. Chuti chuan kum khuain Lalpa hnenah kan awm tawh ang. Chuvangin heng thu te hian inthla mun tawn rawh u. Mi thianghlim lawr hi a lo thleng thuai dawn tih kan hria. Khawvel thil thleng mek te kan thlir hian Mi thianghlim lawr leh thupuan buin thil thleng tur a sawi te chu a hnai tawh tih chhinchhian a kan hmu thei a ni. Mi thianghlim lawr chu Isua'n a mi te a hruai haw hun tur a ni. Mi thianghlim lawr chungchanga kan hriat reng tur pawimawh tak pakhat chu warning-na hnuhnung a awm dawn lo tih hi a ni. A thleng thut ang a. Mi tam tak an inring hman lo ang. Chuvangin i nun i lo in en fiah theih nan he video hi kan rawn share cheu a ni. Mi thianghlim lorry a lo thlen hma minute sawm a la duin emaw, ni thum a la duin emaw kan lo inrin theih nan warning na awm dawn lo. A thleng thut dawn a ni. Hei hi a awm zia chu mi thianghlim lawr a nih dawn darkarah pawh kan ni tin nun dan pangaiin kan nung dawn. A then office an kal ang a, a then bazar ah an thung a. A then school an kal anga, kan nitin nun phung pa ngaiin hun kan hmang dawn. Mihring chanchinna thil thleng rapthlak ber tur hi vawiinah a theng dawn tih tuman an hre dawn lo tiin a ni. Chuvangin, engtik hunah pawh lo thleng se, inpeih renga kan awm a ngai tih hriatnawn tirna pawimawh tak a ni. Mi tam tak chuan mi thianghlim lawr hian eng chian nge a awh ang tih an ngaihtuah a thin. Bible chuan mit khap kar lovah a thleng dawn a ti. Zirmi te chuan kan mit khap chhung hi second khat hi hmun sawmah then ila hmun khat ang chauh a rei lo a ni an ti. A nih chuan mi thianghlim lawr chu second khat pawh tling lovah a zo fel vek dawn tihna a ni. A rang em em dawn tihna a nih chu. Kan hriat main Lalpa nen kan awm dun dawn ti na ni. Awle, kan thupuia khan kir lei la, mi thianghlim lawr a nih hmain hriat tirna hnuhnung a awm dawn lo. Hei hian mi zawng zawng kan nunphung pangaiin kan nun kan hmang dawn tih min hrilh a ni. A then chu hnan thawk anga, thenkhat chuan chhungte nen hun an hmang anga, thenkhat chu sualah an la nung reng anga, Thil thleng tur chu tuma hriat lawk a ni dawn lo. Dawtsawi thin chuan dawt an sawi chhunzawm zel ang a, mipat hmeichhiana hmangsualtute chuan an thil tih chu an chhunzawm zel ang. Mi chapote chuan boralna lam an pan chhunzawm zel dawn a ni. Chung chaknate, milem biaknate, dawi thiamnate, huatnate, thin urnate, inhuatnate, tualthahnate ang chi. Sual thil tihna inhnam hnawihte chuan chutiang thil chu an tihchhunzawm zel ang. Chutih rual chuan Pathian zuitu dik takte, a aw ngaithlatu, amah hmangaihtu leh a thupek zawmtute chuan Lalpa lawm zoin an awm chhunzawm zel ang a. Mi thianghlim lawr a nih hunah chuan Enoka lakbo a nih lai ang bawk khan lakbo an ni ang. Bible chuan. Kan chhandamna chu hlau leh khur chunga thaw chhohpui turin min ti. Chhandam kan nih nan hna thawh tur tina ni lova, kan chhandamna chu ngai pawimawh a, hlauhna hmunah pawh hlau leh khur chung pawhin nunpui tur tina a ni. Mi thianghlim lawr a nih huna inpeih tawhte chuan he thil pawimawh tak nenhin an nun an hmang a, nitin an chhandamna an thawk chhuak thin a ni. Chuvangin, vawiinah hian i tan zawhna ka nei. Engtin nge i nun i hman? Nitina i thil tih te chu eng nge ni? Jopa anga mi dik leh sawisel bo anga sawi ni em? Nge tuma hriatpui loh ze thup in i nun hmang zawk? Nge nia Mosia angin Pathian chhia hlawh anga hriat i ni zawk? A ni lo leh nangmah chauh in ngaihtuah mi i ni zawk? Mi thianghlim lawr a lo thlen hun dar karah pawh kan nitin nun dan in kan nung reng dawn a ni. Nungchang bawlhhlawh te chu chutiang chuan an la awm reng ang. Pathian ngaihsak te pawh chutiang chuan an la awm reng ang a, zathup thin te pawh an zia an la thup chhunzawm zel ang. Mi dik tak leh Lalpa lo kal lehna nghak tu pawh chutiang chuan an la awm chhunzawm zel dawn a ni. Chuvangin ka zawt leh che, engtin nge i ni tin nun i hman thin? Bible chuan Hebrai bung sawm pahnih chang sawm pali ah chiang takin ti hian a sawi a, Mi zawng zawng nena inremna leh thianghlimna um rawh u. Chu mi thianghlimna lovin tuman Lalpa an hmu lovang, a ti. Remna leh thianghlimna nun hi nitin neih kan tum tur a ni. Tunah hian i chhungril atangin thusawitu a awm a nih chuan ngaithla rawh. Thupuan bung thum chang sawmhniah chuan, Ngai teh, kawngkhar bula dingin ka kik hi. Tupawhin ka aw ṭhia, kawnga hun chuan a hnenah ka lut anga. A hnenah zanriah ka ei ang a, ani pawhin ka hnenah a ei bawk ang, a ti. Lalpa kohna che kha ngaithla rawh. Isua hi kan nunah lo kalin keimahni nena inzawmna siam a dun i. Vawiinah hian eng sual pawh lo ti tawh mah la, engtiang khawpa sualin in hre mah la, khawvel thilei tal buai lai pawh ni se. Isuan tunah hian i thinlung kawngkhar a rawn kik mek a ni. Ngaihdam thei loh thil i la ti lo. Chuti nih chuan engvangin nge Pathian hi i la pumpelh reng? A ngaihdamna dil rawh, ani chu ngaidam thei Pathian a ni. Engvangin nge Amah hi i la pumpelh zel ang? Tunah nge hian Pathian hnenah thu i sawi thei a, Ngaihdam i dil thei a, i tana Kraws a Isuan a tih te chu i rinchhan thei a, engvangin nge mi thianghlim lawr chungchangah inrinhlelhna nei a i awm? Pathian hian ngaidam turin hun a mamawh lo, tunah hian khawi hmunah pawh awm la, Amah chu i au thei a ni. Mi thianghlim lawr hi engtik lai pawhin a lo thleng thut thei tih chauh ni lovin, engtik lai pawhin kan nun pawh hi a tawp thut thei tih pawh hi i ngaihtuah aw. Mihring chak lo kan ni a, He khawvel hi chhuahsan thut thei reng kan ni. Kan taksa hi tun darkar, tun minute chhung hian kan chhuahsan thei a, nun hi a danglam thut thei a ni. Chu chu kan hriat reng a ngai a ni. He praibung kua chang sawmhnih pasarihah chuan mihring dan vawikhat thih ruat a ni. Chu mi hnuah chuan rorelna a awm ang, a ti. Mahse engtikah nge kan thih dawn tih tu mahin kan hre lo. Chuvangin he vawiina kan subject hi Mi thianghlim lawr chungchang chauh ni lovin nun hi eng tiang chet nge a tawp ran tih pawh ni. He kan nunna hian eng chet nge hun a la neih tu man kan hre lo. Chuvangin, kan nitin nun dan hi kan in en fia, kan ngaih pawimawh a tul tak zet a ni. Tirhkoh Paula chuan thawnkhat Thessalonika bunglei changsawn pariatah heng thute hian inthlamuan ton turin min fuih a, beiseina nei tlat turin min chah bawk a ni. Thawnkhat Korin bung sawm panga chang sawm nga pakhata Paula chuan, Ngaite u, thuruk ka hrilh dawn che u hi. Kan zain kan muhil kher lo vang a, nimahsela, kan zain Totorot hnuhnung ber ri hunah chuan rei lo teah mit khap kar lovah tih danglamin kan awm vek tawh ang. Totorot chu ri dawn si a, chutichuan mithi te chu tawih thei lova kaihthawin an awm ang a, keini pawh tih danglamin kan awm tawh ang. He tawih thei hian tawih thei lohna a sin tur a ni a. He thi thei pawh hian thih thei lohna a sin bawk tur a ni. Chutichuan, he tawih thei hian tawih thei lohna a sin a, he thi thei hian thih thei lohna a sin hunah, chu mi hun ngeiah chuan hnehna in thihna a lem zo ta tih thu ziak hi a lo thleng ang, a ti. Thu dik tak chu, mi thianghlim lawr a nih hunah chuan he taksa hi van taksa thlak danglam a ni dawn a, chu inthlak danglamna chuan kan tisa hlui he lei pianphung hi paih bovin, Taksa ropui tak min pe dawn a ni. Philippi pungthum chang sawmhniah chuan, Keini zawng vankhua leh tui kan ni si a, van atanga min chhandamtu Lal Isua Krista lo kal tur chu nghakhlel takin kan thlir a ni. Ani chuan a thawhin engkim pawh ama thu thuin a awmtir thei. Chu mi thawhzia ang zelin kan tlawm lai taksa hi ama taksa ropui anga awm turin a siam tha liang, a ti. Pathian chuan kan taksa chak lo. Famkim lo te chu a taksa anga ropuia chan tir ang. Thawnkhat kawrin bung sawm panga chang sawm pathuma he tawi thei hian tawi thei lohna a sin tur a ni a, he thi thei pawh hian thih thei lohna a sin bawk tur a ni, a ti bawk a ni. Thutiam mak leh ropui tak a va ni em? Taksa tar thei lo, natna nei lo, hunin a thunun ve loh, hrehawm tuar lo neih chu han mitthla chhin teh. Chu chu thil mak a ni lo maw? Hriselna lama harsatna tawk mek i nih chuan He thil ropui dan tur hi hrethiam ang. Mi tam tak taksa bawrsawm leh hrisel lo ka hmu thin. Natna hian kan chakna leh theihna zawng zawng a la bo thei tak zet a ni. Mahse, he taksa thar kan dawn tur hian chutiang chu a nei ve tawh dawn lo. Damlohna a nei ve lo vang a, natna a nei lo vang a, damdawi in a mamawh lo vang a, damdawi pawh a mamawh tawh hek lo vang. Bible chuan he kan lei taksa hi Rei lo te atan chauh a ni tih min hrilh a, mahse Krista zar ah taksa thar famkim chatuan daih pek min ti am a ni. Chuvang in beiseina nen i nung ang u. Lalpan min run hruai a, tih danglam a kan awm ni tur chu nghakhlel tak in i thlir ang u. He khawvel hi kan sian hlenna tur a ni lo tih leh hmalam hun ropui tak kan nei a ni tih hria in i nung ang u. Vanram a min nghak tu taksa thar ropui tak chu he khawvel thil engmah hian a hen zo lo a, te khin rual a ni lo tih hriain Krista kan beiseina nen infuih tawn ang u. Vawiin hian Lalpa kan tawk thei reng a ni tih rilru puin nitin kan nung tur a ni. Filipi bunghnih changsawn pahnih chuan, Hlau leh khur chungin nangmahni chhandamna thawk chhuak rawh u, tiin kan rinna hi ngai pawimawha nunpui turin min chah a. Hebrai bung sawmpahnih changsawn pali chuan, Mi zawng zawng nena inremna leh thianghlimna um turin min chah bawk a ni. A chhan chu, Chu mi tel lo chuan tuman Lalpa an hmu dawn lo a ni. I tawngtai ang u, kan Pa, Vana mi. I hmaah inngaitawm leh thinlung inhawng takin kan lo kal a. I kaihhruaina leh thutak dawng turin kan inpaih a ni. I hmangaihna, khawngaihna leh i Fapa Isua Krista zara chatuan nunna i tiam avangin lawmthu kan hrilh a che. Lalpa. Mi thianghlim lawr hun chu a hnai tawh tih kan pawm a, chu hun atan inpeih kan duh a ni. Nitin nangmah beiseina thinlung pu chunga inpeih renga nung turin min pui ang che. Sual eng pawh i kawng zawh lo tura min dal tu eng pawh min tihfai sak ang che. Kan rilru siam thar la, kan rinna ti chak la, i thlarau thianghlimin min ti khat ang che. Tichuan nangmah kan rinna ah kan ding nghet thei ang. Lalpa. Kan thinlung, kan ngaihtuahna leh kan thil tih te hi veng la, i hmangaihna leh thutak lantir thei nun kan neih theih nan kan tawngtai a ni. Mi tam takin nangmah an hriat theih nan leh i lo kal lehna tura an inpeih theih nan i thu te hi malsawm la min tih nun sak ang che. Lalpa, kan rinna ah nghet taka awm turin min pui ang che. Kan chhandamna chu hluta nunpui thei turin min pui ang che. Mi zawng zawng nen a inrem a, thianghlimna um zel turin min pui ang che. I lo kal lehna thutiam chu kan ring a, i mite tan i lo kal leh thuai dawn tih rinna ah kan chawl a ni. Ropuina leh chawimawina leh thiltihtheihna zawng zawng kan hlan a che. Isua Krista hmingin kan dil e. Amen.